ah, a ku fambe nchumu swona swa ndanga ku u tsakangi ka a ku se nghena messages and the say four
ende wa mhwa swi ta ku nghene hi twelve u noni pasini kambe se va nga ndzi ku u pasini twana chomi u nga rili a swo sungula hi wena ku va message u nga nghenangi mara ni leswi mina nga ta ku bye swona u ngo swo ku njhani u nga rili masavo swi ta kahle ku loko message koze ku ba four
Wa swi tiva ku endla yini wena? Endla ku loko u ka u nga nge message a ni wa swi tiva ku loko u za u nga nge ku endleke yini we ta endla timhaka to tlhe le xikolweni xo n'wananga ke n'wana u nga vile a ni n'wana wo yisiwa crash ende mi tiku malume i fa va ya teka statement mi tiku ni fane ni pfuke xibedhlele u fanele u pfuke xibedhlele wena rhuma malume we va ya va ya teka loko va vuya u ta vuya u swi vona loko u vuya exibedhlele u ku swi fambise ku yini.
mara vana na hope maybe vona ta ku senda message a ku fambi chomu xem u nga rili ka chomu ka sina mhaka swona

mi phema kahle malume Ah, swini mara na Ma mi tiva n'wini.
Ah, swini mara phemani kahle Ah, swa vu swini. swa vunghambilazi Ah, swi- swa mugavula swi la mukwana mina muzala na ka walowo mina Ah, swini mara. lumes Nje sure na mina Ah, swini mara na bese mi valule mhaka xikwa mzala relaxani mzala wa ta ye mzala wa ta ni na problem leyi nga malume wena mzala u fanele u endla mhaka yenani i swo apply ha malume mi ni mi byele ku tshikani hola ka swona Ah, ni mi byele a ni mi byelangi n'wini wa ta mi byala swilo leswi siku rin'wana leswi ta ku pfuna ende marito lama ti byelaka mona u ta ma hleketa mintshikisi sweswo ni givapini humi ka swo mara n'we ma ha swi lwela u givapa u na u na n'wana u fane u n'wi pfuna hi swin'wana u hi ta loko dyondza u voyina xikolo.
xinkwa karhi u va u zavala karhi u nga va byela kambe a wu ta dya xinkwa lexi na rama fela loko mhani wa wena va swi dya swi nga endla swa mitirho u ku yini a xi koka rini Ah, ni ku fana okay wa nga mbyala wa ta ni kombela yini Mm. wena endla mhaka ya- ya- ya tikhopi Ah. ni ta ku entela Ah. ni ta ku apulayelela malume ni ta pema ni xikwa Ah. ho ho yimanyana hi sweswo mbyala i manyana sweswo wena Ah. mbyala u nsele mina Evo.
a ni kota matlatlata ma- Ntango ni ta ma- hleketa xiko a ni hevi Okay.
leswi ku byalaka ni Ah, evo.
ha swi nga banga

mara twanani buti twananiisani hi ta dya madred ani la dyona eh. i ni nga ta mavo loko no no bebemeka ka vusiku dred lawa dyovekila ana ku hama mina ni la xiduda kivoxo loko hi famba ni mama loko hi famba nga ku ho cata xiduda lexana hi lava ki nga a ni xi kumi laha ni ah, mara
ku va ku a ni swi samhawu mara
mi le ku leteni loko ma ha ku mara mara mi ta endla ni n'wi hleketa a ni la ku n'wi rivala munhu loyi mara ni nga swi tivi ku ni nga mi pfunisa ku yini boti na ma a ta endle njhani n'wi ku ma n'wi tiva ende mi n'wi tiva vundembi bya yena and ni xo ku ma swi ta kereke ya ku yi tala ku nghena rini
munhu ta mi langusela kwala ni nge hupi ni ta mi khumba immediately ni khesini na hayi ku khesi mina khesini i nge xikwembu xi nga mi katekisa malevu lama kula ma fika kun'wana vhe mi saseka a na mi boha na mophondo mi mi boha mondo a ni khesi ngopfu na ha mi mi pfuna network hambi ka nga ha khomi a na na mhaka na a mi nga xoni

Ah, mzala ungata mani, u nga tshama lani mzala. U tshama yena malume. Swi va yinga malume.
Ah, mi swikomeri kwihi? Ah. Mzala n'wana se swikomeri. Tshama Hambi a laha. byi tsotswana. Ah, Hambi byi. hayi mani, wena mzala relax. Oi. Ah, i yini mzala? Hi le ku zamazameni nyana ka ku ku apulayela apulayela nyana swa xikolo, u twisisa? Ji, ka malume swo yi. Do you think ti-result letiwani ti nga ze ti ti mi kumisa na swin'wana? laha hi muzala ni loko ni ku aplaya aplaya ni swilo swa wena swi ta famba kahle ende va ta ku pfu- va ta ku foyinela na wena u pfa u ti khipa rito u ta kota ku u ku endla swa wena swi va serious A ni tshembi malume sweswo a swi tsakisi. phela munhu u fa endla xa n'wanchumu loko dyambu ri xile Sweswo na swi twa. Mara leswo swona. Ah, swi wini mara a ti njhani tsakisi relaxa wena mzala swilo swa wena swi ta famba kahle wa vona loko u khome mina mzala ni swi ta endla ni heti no he- no endla hala So, ntshemba u malume swi ta sweswi wena. one namuntlha mi byihile a mi byihile Ah, swi wini Ah, mi mzala. byihile. Ah, swi wini mzala kasi ni Ah, mi vani loko byihile sikuko a ni bya mbarisa pele loko ra ku i ha ntivo a swa boha ni mama a wa swi tiva ku ha swintsonsi wa swi tiva ku loko u khome mina mzala ni u khome xikhoko
namuntlha mi fresh

Yeah. so ndzi nga fika swi endleka da Ah, mara u nga fiti wena emziku u nga u ya u ya endla endla leswa swa maphephaphepha leswi ya bramini a wu nga fiti wena bra Hayi. u byi tiyisi loko a nga ri kona misava ya mina ni ni fanele tsunulela ka wona ka yena ku ni kota ku n'wi tiyisa a ni wrong phela mina Mm, a na a twisisi ni vanhu nge va hlanganise Oh. Mm. Ah, mara wena a ku nga fiti wena ndzi bya serious phela laha ntlhontlhontlha mani ku hatisa letiwana nhloko yona letiwana Ah, a ni ta ni ta ka njhani mina oh okay a ni ta ni ta ka njhani fana kusisi ko wa nawu
asoli hi mina hi bramena ni twa ku vava ngona nde loko loko u kha u hlupheka u hela na hala mara hi bramena a vileli ta swi solva ta swi solva John, ni fikeli mina swilo leswi hikwaswo swi bramena hi nge pfumeli wo tshama u khonxaniseka u hela na hala munhu wa xona a ri kona hi bramena e bra man ni ri ta swi solva twisisa sweswo ni ta swi ni ta swi solva ni ta swi solva ni ta swi sota sota u nga vileli kambe i just i just ni ta swi solva mina u nga vileli ni nge pfumeli ku hluphekisiwa wena ka xi ri ko xa munhu wa kona o ni nge pfumeli a ni nge pfumeli na siku na dyambu dyambu ro pela hala i mfuri xe hala ni nge pfumeli sweswo bula ni ta ku fonela kahle kahle bo yima yimanyana yimanyana yimanyana ya ri ya ri kona nambara ya wena dan ta ku fonela kange callzika swisweka swo hanya njhani kam ibrahime na nga chuni ta ku fonela ah, soyinifonela mfanasoyini ezika awaro
eh, ta ku fonela ta bula ka khona hawu loko yi vange mnandzu loyi a ah, soyini mala na

wa tiva lowu kombela ku khomeliwa eka leswi nga endleka so hi ku na mina ni munhu ni kombela ku khomeliwa hi mubala
malume ni kume tirho tirho lowu ni nga wu kuma veteni ta sungula mundzuku nampundzu wo tlilini
hamzaya mani ha hamzaya hayi mzala hayi mzala wona ku hi tsakise mzala tsweni mara aha ka mani wena mani mzala wa mina mara ha tsweni mzala mara mara na
malume na swi twa ku mi tsakina mara swilo leswi mi nga swi endla swi wrong swi wrongo what if a mi yo khomiwa hi maphorisa ke He mzala. What if a ku humelele swin'wana layani ke? He mzala twala. Loko a mi yo khomiwa kwala nga ta mu humesa la kaya i mani Yingi- mi swi va yingisa, kahle ku la mzala. kaya hi le vuswetini Yingisa mzala.
malume ni tshikeni ni vulavula leswi mi nga swi endla hi swona ku loko hi vulavula mi ta ku mizala mizala mizala ni karhele Hi swona mzala. Wo ni ku byela. Nyan, mina malume. nyan, nyan, Yingisa, karhele.
Yingisa.
Hambi sesi wa wena a va a va ni yingisela mina. Mzala phela Sesi mina wa malume n'wina, wa mina. wena.
twana mfana mina a ni tivi nchumu mina leswi mina ni felaka swona ni fela ku tshama na vona vanhu lava va nga a hi swona sweswo swa a mi ri kon'we laya Mi- u vula ku mina a ni swi tivi ku muzala wa xinuna u vula ku mhani ku navele leswa kahle hayi Ha, mzala hayi Soyini. nkarhi wun'wana na wun'wana mi lava ku tshama kha mi tsundzuxiwa hayi kulani mkulu Nakhona Kulani, njhani kulani. njhani njhani Nakhona hayi ku sorry. kulani hayi A- a mara swi lo yini mara ha fura hayi mzala Oh, no, no, no. Kuta la ku kula mamu ngaso ngulle ku kule. No. Kula ku dala tela na kwala.

ungajaha relax swona ndzike swa kahle swa hlwela relax u nga pap chilax pfuxa nhloko u languta ndlela ya wena hi ku un'wana n'wana la ku fuma mara ku ta fuma ntsena lavo tirha swi lava ku tiyimisela lavo tirha Ai, ai, então não. Olha, eu não como a mão, né? Hum, não é nada, às vezes.

hambi wa hi hlambangi matini as long hina hi huku ku fana na n'wana wa yena vona na misisi vona misisi a ti khoma nguva va phela hina swa nyumisa na hi boti na sweswiya swi nga endliwa sweswiya a na xiza na xiza xa kwani xisoli swafanaa loko ku ri mani nga ha vuyi no vuya na

i nolela mi heta ku vula na makambakamba lamawani lamawa ma nga laha nole na makamba lama ma nga laha mamana na ma- ma- mapapawa lama na matimba lamawa ma nga lawani a ni ku na ha ri ku kukula amamahakule loko ni mi thola ni mi tholela swona leswiwa swo mi ta ku kula mi siyana nani laha na thyaka leri nga la ndlwini leri nga laha hansi la nyangweni laha mara mi mi teko ku ni kombela mi aka vanhu kasi hi nge tirhisani swiswona no kombeka mi nga hlongoli ka ntshembi wo tirhi lowu no kombela le liya gede leyi a yi foliwanga no pfaliwa hi nge tirhisani swona so mina ni tibyela loko mi ta laha mi ta ku kumaxilimaendla swilo swo basa a ndzi swiswona ndzi nga thyaka lavanhu mara vo thyaka lamara na ha ri ku kukuleni mara ni mbutsima kumbe hi tiyina hi swona

tanana mo mistake kuve ku disa dada tsutsuma n'wana lediya dasi eh, eh, dada ya munhu wa sesiliya yo ka yi nga hlambahlambi swona na Eh, a eh, ti eh. kidnapiwini a ni swi twangi la eve a ti kidnapiwini na swa ri leswi bo a ti namulelini lomu Eh. e swa chavisa e ya n'wana va e yimani lexi yana boy na xa yini e boy u ya kwihi byakala ta chile lezi Bakala lezi hamba lezi. mun'wini so Hamba laha lezi. Hamba laha. Eh? Oh, hey, u ta wa lomu u ta wa la kwihi ta hisa na ntiho a ku vo ku njhani wena va na mati la kusuhi loko wo wa tshamanyana laha u chilanyana u suka kwihi vo buva huma n'we fezula
a ta kona ezi buva huma n'we fezula ku dya mali xisa lexiya a xi nga xi ri n'wana wa dimani swidya ni nga na mubyedo swi tikhomba tano kwa tin'wana ka tin'wana hayi swi ri mhaka leyi kahle a hi nghena ndzeni ka yona hi lavisisa kahle kahle ku ndleka yini xisa lexiwona hayi fa swo fa sechisisa hi ku handle ka swona hi ta va na problem Cool. hi ta va na problem dimani papa dimani hayi ku xisa lexiya en'wana se siliya ya misisi yin'wana yo hlangana hlanganana so hayi mara hi ta swi kuma hi ta nghena ndzeni ka yona mhaka leyi yi lava kahle kahle Oh, pesa za nchuwisa eh. Uzanjabulisa yini? Wa mama Fezula.
Obviously vona kuna un'wana nga biyo. Hayi.
A ya nga biyo. Mara xisele xevete yo xi vaviwile ku. Ah. E xi vavisekile ku ya kule ngopfu. Oh, wa mi vona nga?
A ni xi vonangi. Mm. Mara munhu la nga ni byela xo xitori lexi ni. Mm. Ya. U na vumbhoni hinkwabyo helela. Na mina n'wi tshemba, u n'wi tshemba. Xi twa ku vava xi nga vona. Eh, lexi xi twa ku vava. Boys mhaka leyi yo fa hi lavisisa kahle leyi nghena ndzeni ka yona kahle kahle ya ya mara hayi a ku na problem hi ta yi lava hi ta yi kuma hi ta mata a swo ta mata se mata ko ni hleketi ku yini before swo tala tala a hi fa hi jika un'wana halawani ma vona ya vona mfazi un'wana wa mina ya hala ko a ve ka kahle a hi ve hi nga hi nga dyi karhi a ho ve ka swi lavisisa swo leswi ta vuya ni swi vona leswi na ku tshama kha ni mi heleketa ka ma ku chekini

Swa yini ku va kunene a hambi hi kha hi ta ku mi pfuxele vanhu va hosi mi tshamisa leswi mi tlele swa yini nchumu nxaku wo xaku nghana nghana vulavula tiso right xo xo Munghana. Munghana. Swi lo yini? Swi lo yini u nga ni chuhisa ka chona? Munghana. Tshama pfuni. Kokwana hlamusela kahle chona ku ri la swi nge ku pfuni nchumu munghana. Swi na mihloti u ni hlamusela ku ku endleka yini?

xikomba xa ni vona xi ta mi vona ko ni kongela
endzela twana mina leswi ni nga ta ku tsundzuxa swona ni i ku ri swilo a swi jahile u nga wari phela wena a swi ri wena loko u heleriwa hi ntirho sweswi u nge he kumi ntirho wun'wana xilo xin'wana na xin'wana xi famba na nkarhi wa xona wena endla relax elisa moya u nga heli mbilu u nga heli mbilu u nga heli mbilu mzanhi u nga heli mbilu hi ta up hi ta zama a ni na leswiya swo sweswo hi kha hi ya kha hi ya apply mzala mara mara mzala mara swi ni n'wana sesi mara ni tshembile wena mzala u nga heli mandla Khomela. Miyela munghana. hi mzala miyela relax ehlisa moya
ehlisa moya ehlisa moya va ta ku yini vanhu loko va kha va wu twa kha va rila va ri le handle Relax, relax, Sawucela relax, uvelelisa moya nje. relax, relax. Ehlisa moya n'wana sesi. N'wana sesi ni tshembe wena. U nga heli matimba n'wana sesi. Ni ku tshembe ngopfu. A ni ku tshembeni wena. Ha, ehlisa moya n'wana sesi. Twani Relax, Relax. Relax moya. Malume ma ni ta ku n'wi voneni ko va hi ku a na swa ku xiyimo xi njhani ni nge tshami xiyimo xi ri sona so Mm, se a ni ta inani ni ta hi sunday ta hina ni n'wi teka hi ya kerekeni papa mina ni ma swi ta ku ni fundisa ni nge tsandzeki xiyimo loko xi ri so va ta n'wi khongela ende a ni va hlamusela loko ni Xikwembu fika xa kaya endla tlhela phela na mina ni nghenini kereke

mi yi khongelela na yini kumbe hi ta mi joyina a n'wina hayi vazaya va mina mara Hey, Dan.
Hey, hey, hey, hey, hey, Tlhela, tlhela, swi, swi, swi.

mina hi nga ku vona ke u phota hi a ni vongo mina ngose a ni langusangi ni languselani ya ko a ni nga ku voni ku na problem ejeleni xe na na problem problem se loyi na n'wi tiva loyi na problem na problem ene loko munhu a na problem ene u faneke a vulavula yena mina i don't have a problem anakini right hi lero mhana ha ku tivi okay ke ni twa nga ku wa ni zondha ni ku zondhela yini wa ni tangi u ni rhambi kerekeni a ni tangi se ni twa nga ku wa ni zondha se ni twa nga ku wa ni zondha se a ta ku ni twisisa kumbexani sota luwa u nga va u yo tsandzeka waye vulavula tisi manzondo vo n'wi ta ku zondzela yini ni rhambi kereke evini ka obvious manzondo ah, i ta ku zondzela sweswo hayi okay na msota yi nga ni lembeni hayi wa right ntata ke ntata loko ta swi kona siku leri mi nga ta ta hi rona
mi ta pesa swibakelo murhandziwa swi nge cicu number one hambiloko ni ku tshembisa tipamu murhandziwa swi nge cicu number hey mzala

a swi hi le mbyana u nga hatlisa ni ta torha mani hayi tshama nyana kwalaho mbyana u nga dyanga
a mi ta torha a twa torha nyana timbirhi a ni timbirhi a ni wa to hina hi vazola mabyala se Mazala mala kule munhu akala ku ya kanu akanu anyana mali. Mina wani kanye ma juice lo. Ete mpini. Ante la juice mpini nga mati.
Se mzala ka sika sika te no njela nga. Ku endleka yini? Wena wena twa wena u twana ni na luwa wa masela wena u ri mi fane mi ya kerekeni wena loko se va ta va lavaya wena wa ha kumeki.

Ah, Zulu, ni ta ku ni nga ku apulayela njhani ka dyondza ni xikolo wo ni gwajisa a no mi gwajisa no n'wi ni nga tshembi kumbe njhani xikolo u faya ekerekeni
u faya ekerekeni no kombela ntsena so hi mara na kana ku byela masiku ku ni tshembi oho wena ni ta ya ke- ela na hina kerekeni hi nghenini kereke u faya endla nkarhi lowu taka se dasa ni mbutsa ku kereke mi ngheneniki sweswo hi vutomi munhu u rhanga a ya byaleni hikuva a nga ta vuya kerekeni se a ri right swa vutomi hayi na mina ni ta tlhelela ni va byerile na lavaya ni ku se hayi mhani se la ku ya leswa kereke ni mi landzelela mina siku rin'wana a ni se la ku ya kereke mara ni ta ya swi na mhaka sweswi ku vula ku n'wi ni ta ya ni ta ya loko n'wina hi fambe swin'we mi ta swi vona ku vanhu lava vo ta vo yo pulana ku hehe swi endlisa ku yini loko u na problem leyi a ni wa ti ta ti-problem ta mina mani mani vulavula na n'wimi le fonini
hayi n'wawari loko u lava ekerekeni Hi ta famba so ta lo ta.
Hayi ku ta problem.
Mm, ku ta problem.
Sani xikhaphani xexo na veka. I timbhili swin'wana. Mi voni ka nwa juzi, a mi twa nga ri ni ta mi nyika ta juzi mhaka mi kombeli mali. Na ku xi hlatsa. A ni kombela ngi juzi ni kombeli mali. Na ku xi hlatsa mi dyini ri ku hlamba matini n'wi malume. Na ku xi hlatsa.

mara mara hi mzala why u nga endli ku ri mundzuku nampundzu mi pfuka mi famba mi ya exikhongweni ka maxava ku na xikhongweni mundzuku swi nga mi pfuna mu u n'wi heleketa Look big and sharp. swin'wana swi ti lavela xikwembu pela Kupanda hloko. mzala nhloko yo yo tshama ka yi pandza Pega. Okay. No problem, una kusola swona ka swi tota loko ni n'wi byela. Ka malume ni nte ndhayo. Ah, swi kahle.
Loko loko hi famba yi langa ina mina. Wo titsakamise wena. Mi tsa ku pfuxa n'wananga.

eh. le xikhongelweni hi ya ku ah. jikeni hi vona ku swi famba njhani a ah, swi kahle ku ya kerekeni mzana mina ni ta sa ni ti wiseli hikwakhaa eish matana fana ya mi hantile moya mi ni chajela okay u nga wa ri mzana ta sa ni ku chajela yona mi ni chajela a nga mbalanga kahle a wu mbe kahle mzana hi ya kerekeni Hawu, basale ihlungu. Mfamba kahle ma. hayi ti phinile ka siku ra namuntlha hi cinini vamakwerhu amen halleluya a hi tikombeni ku hi va hi amukelekini ekerekeni vamakwerhu amen hi ta ya teka risimu hi khaya ta ku xa mfundhisi wa hina va ta hi phamela rito ra xikwembu vamakwerhu amen hi nge fa ya phameliwa rito ra mfundhisi hi va yingisela swin'wana hi ya swi teka vamakwerhu amen swin'wana swi ta swi ya cinca vutomi bya hina kwalaya loko va ri karhi va hi phamela amen a horisi mfundhisi va ri karhi va ta haleni mahlweni va ta hi phamela rito ra xikwembu

halleluya Eh, before hi ya ka rito ra xikwembu ni pfumelele ni mi nyika switiviso swimbirhi halleluya Amen.
Eh, hi nkarhi wo fana lowu ku nga wa vumbirhi hi ta ve ri na xikhongelo aka maxila halleluya Amen.
eh xa vumbirhi i ku eh mfundhisi va karhi ku famba hi milenge halleluya Amen. hi faneke hi pfa hi nyikela a hi ngo amen Amen.
so um eh, yi ri ka bibele ka buku ya yohana wo sungula yi ri bibele ya xikwembu emasungulweni a ku ri na rito ende rito a ri ri xikwembu ende rito a ku ri xikwembu halleluya ni lava ku mi byela swin'wana ku emasungulweni ka swilo hinkwaswo leswi ni swi endlaka a rhangisa ni hosi xikwembu halleluya hikuva xikwembu xi vile kona emasungulweni before masungulo ma va kona a hi ngo amen halleluya eyi mata loko ni va kha ni vulavula ni khomiwa hi moya ku njhani ja ni pfukini boti u te na mani na mani va kwihi mi njhani mani na mi kombelanyana mi tala mahlweni ya ku na swa images eh. mpfukeni mpfukeni emani hiko ya un'wana wa n'wina luya mm. mm. tana haleni mfana ta emana n'wina wena la ya yeah.
hi yena mani vito ra yena
vula vito ra wena wa vulavula na swi tiva ku za ni mutsi karhi tani e mani mavuta wa muthu ku yena karhi n'wana lo mm, na swi ta ku wena muthu ku yo karhi ni byele reason ya wena a ro ni tsakisa no ku na reason yin'wana mi nga swi endlaka muthu yaro yavo yimani mi hlamusela because when i enter in the realm of the spirit

na nge he swi koti ku swi cinca leswi nga endleka ku va ni arile n'wana lowa mina na regreta vuton'wini bya mina swinene that's why sweswi ni suka le ka n'wina ni kuma kwaho kona va ndzi byela ku u le xikhongelweni ka maxavu ku za ni tikwazi ni nga kuma kona ni ni kombela u ni rivalela
wo ni hlolela ni vula xikarhi ka kereke wo ni hlolela or njhani na va ku tana tana ka tana ka mina hi wa ni- wa ni hlolela wena ni wa- muti loyi mhani kunene va tshinyela

na kombela baba mi nga ha swi yisi mahlweni no problem mhani eh he mhani n'wi nyikeni nyana karhi a vulavula leswi a nga lava ku mi byela swona hi nga dingo ku karhi kerekeni vulavula jaha ra mina mm, murhandziwa
a ni nga teli ku lwa eka wena mara na swona ku u ta hi nyika mina lexi a ni xi lava ka wena hambi u nga ni rivaleli ku ri mina hi kume hi kha hi hanya swin'we mara u ni rivalela ka leswi ni nga swi endla evuton'wini bya wena evuton'wini bya n'wana evuton'wini bya hina hinkwenu um bo ni ku xavela na movha ni ku kumeli ntirho movha leyi ta ku pfuna ku u kota ku ya entirhweni cinca u kota ku cinca vutomi bya wena na na n'wana wa wena mi kombela u ni rivalela mukhandziyi

ni yi yisi ku hlatsuweni yi ri leyi n'wana yi le ka service mara leyi ni yisi ku hlatsuweni mara ha va seta ha va seta hi ku ni kuma matato loko ni twa ma nga fiki kola tolo tolo loko loko hi fika ma fiki ma maka namuntlha loko ni fika ma ku gole ma yi tatisa va ku gol ni tikuma to gol va ku gol ahlambeni ka ka ri dinga za ri gungula ha ya hela sweswi ma mi toko va ta tlhandlekela va tlhandlekela swa bojela swa mazingi va ku gol a na hina ho phohla phe ti goli leti vanhu loko ti koriwa to phohliwa ka daddy yes mama yes daddy yes mama hi to ba ti gol ah.